א גוט מארגן, היינט קומט שוין נאכאמאל שבת, עס קומט שוין נאכאמאל שבת, אנאדער וויק ווענט ביי, נאך א וואך דורכגעגאנגען, און מען רעדט שוין נאכאמאל פון שבת. שוין, איינער פרעגט מיר, ביסט שוין, ס'איז דא נאך א חכם, ער איז דורכגעגאנגען זיין דזשורני, יעצט גייט ער איינטיילן, ער וועט זאגן פאר די וועלט, אז נא, מ'דארף יא זיין פרום, מ'דארף יא, מ'דארף יא היטן שבת, מ'דארף יא טון מצוות, מ'דארף יא. די ענטשער איז יא. די ענטשער איז יעס. פארוואס? כ'געדענק מ'איז געווען, צו מ'איז געווען א בחור נאך, צו מ'איז שוין געווען חתונה געהאט, איך האב געסטראגעלט זייער שטארק מיט גיין אויף די אינטערנעט למען דברים אשר לא ילכי בה, פאר זאכן וואס א נארמאלע מענטש וואלט זיכער נישט געדארפט גיין. קוקן, אבער א איד זיכער א איד זיכער נישט און א נארמאלע מענטש אויך נישט וואלט זיך נישט געדארפט לאזן קאנסומען ארייננעמען די קאנטענט די אימעדזשעס און די ווידיאוס האבן מיך זייער זייער שטארק געמוטשעט עספעשעלי וועגן די פלאץ ווי איך בין געווארן אינטרעדוסד דערצו איז א פלאץ וואס איך וואלט עכט נישט געדארפט ווערן אינטראדוסט דורך דארטן. און לעמי דזשאסט ליוו איט דער. איך האב זייער שטארק געסטראגלט דערמיט. און די סטראגל איז געווען פאר מיך פערסענעלי דאבל ביקאוז. פון וואו איך בין געווארן עקספאוזד צו די זאכן וואלט איך עכט נישט געדארפט זיין עקספאוזד נישט דורך יענע עוועניו, אפשר איך וואלט נעטשרעלי געווארן עקספאוזד און איך האב פלעין דא נאך א עקסטערע עקסקיוז, קען זיין, באט די סטראגל פאר מיך איז געווען טווייס עז מאטש, אזוי מיין איך, און איך בין אריינגעגאנגען צו. מיין רבי, מיין הייליגער רבי, און איך האב אים געזאגט, איך בין, איך טריי נישט צו קוקן, איך טריי נישט צו גיין, איך טריי נישט צו דא, באט איך קען מיך נישט איינהאלטן, און איך געדענק זיין זיין פעיס, זיין פנים איז געווארן אזוי אזוי פיזיקלי געשאקלט, יא פע, פע, ער הייבט זיך אן שאקלען, פע, ווי קענסטו דען טראכטן פון אזא זאך, איך האב נישט פארשטאנען עט דעט טיים וואס דער רבי טרייט דא צו מאכן א בעל שם טוב מוסד. א בעל שם טוב מופת, און נאו, איז בכלל נישט דאס, רעדסט פון א מענטש וואס איז אפגעשיידט פון עולם הזה, א מענטש וואס האט קיינמאל נישט קאנסומד תאוות, האט קיין, מען זאגט אז עס איז אים אונטערגעקומען א תאווה איז עס רייט אוועי האט ער עס רידזשעקטעד, ער קוקט מיך אן לייק מיט וואס שלאגסטוך? וואס איז די סטראגל דא? און שבת איז שיין, שבת איז, איך מיין עס איז יונסון שווארץ, ביוטיפול, איז איך האב, איך בין געווען סאך עלטער אבער איך כאפ וואס דא גייט פאר, איך בין געגאנגען צו א מענטש וואס האזט נאו קלו וואס דאס מיינט סטראגלען מיט אזא מין תאווה און איך זאג אים פליז העלפ מיר, דער מענטש קען מיך נישט העלפן. קען מספלל זיין פאר מיר, באט ער קען מיך נישט געבן גיידענס ווי אזוי איבערצוקומען א תאווה וואס איז סאו פאר אוועי פון אים. סאו יא, עס איז קלאר, איך בין איינער וואס איך האב געסטראגלט מיט שבת, איך האב געסטראגלט מיט די זאכן, און איך פארשטיי די סטראגל, און איך האב געזען, איך זעה די אנדערע זייט דערפון, איך האב געזען ביידע זייטן דערפון, סאו איך האב אינפארמעישן. טו דערמיט וואס דו ווילסט. רידזשעקט איט, דעטס אקעי, ביסט מיך גארנישט שולדיג. ביסט זיך שולדיג. ביסט זיך שולדיג איין טאג א וואך ווי דו קענסט עקספיריענסן רעסט, אינטערנעל אינעווייניג, קענסט עקספיריענסן מנוחה פון אינעווייניג, קענסט עקספיריענסן פיזיקעל מנוחה, ווילסט נישט וואקן צו די שול קענסט נישט וואקן צו א נענטערע שול, ווילסט נישט וואקן אין שול וואק נישט אין שול. זיץ, קויף א מעגעזין, קויף א צייטונג און ליין עס, ליין אידישע זאכן. קאנסומען אינפארמעישן וואס איז נישט וואכנדיג וואס ברענגט נישט מער סטרעס. שבת די טראמא פון שבת איז מען דארף עסן קוגל און מען דארף עסן דאס מען דארף עסן יענץ. פיין עס עס נישט. עס מיעטבאלס. באט עמברעיס אז ס'איז דא א טאג דעזיגנעיטעד פאר סטרעס. דאס איז מיין אדוואקעסי היינט. ס'איז דא א טאג. איינמאל א וואך יעדע וואך, וואך איין וואך אויס, וואס איז דעזיגנעיטעד פאר רעסט. דאס נישט אזוי ווי אבער די ביי נישט אידן איז דא ביי זיי זייער שטארק TGIF, טענק גאד איטס פריידעי, שכוח שכוח באשעפער שכוח באשעפער אז ס'איז פרייטאג, דאס נישט שבת. ביי א גוי איז בערך צווישן צווישן לאנטשן און נאכטמאל. אויף וואס זיי רופן אן סעטערדעי וואס ביי אונז איז שבת, הייבט זיך שוין אן די סטרעס אז מאנטאג מאנטאג גייט מען ארבעטן, ביי זיי רופט מען עס די סאנדעי סקעריס. א איד האט דאס נישט, פארוואס ווען א איד ווייסט אז שבת האט נישט מיט מיך עכט, מען האט מיך געגעבן א פרעזענט, מען האט מיך געגעבן א מתנה, און אז איך סטראגל יעצט אויף מינוט איז עס אקעי, נעקסט וואך גיי איך גיי איך עס נאכאמאל קענען טרייען צו עקספיריענסן. באט ווען מען סטראגלט מיט עקספיריענסן שבת וואס צדיקים און די ספרים און חזל און שלחן ערוך זאגט אונז וועגן שבת, ווען מען סטראגלט מיט די קאנצעפט, און איטס לייק ריעלי קאם אן וואס איז אזוי ספעשל וועגן שבת מער ווי כ'האב אויסגעלאזט שוין, כ'גיי שווימען, כ'גיי כ'גיי צו די ביטש, כ'גיי טרינקען ביר, וואס איז עס טאקע אזוי דיפרענט פאר א איד ווי ס'איז פאר א נישט איד? און די ענסער צו דעם איז אז ווען מען וויל עקספעריענסן עפעס וואס ס'איז דא אויף דעם אינסטראקשענס, באט מען טוט נישט די אינסטראקשענס און מען עקספעקט צו האבן די עקספעריענס, וואס ווילסטו? סאו פון איין זייט זאג איך אז שבת איז אן אוטאמעטיק צו דו ווילסט יא צו דו ווילסט נישט גייסטו עקספיריענסן עפעס דערפון, פון די אנדערע זייט זאג איך דיר אז דו ווילסט עקספיריענסן שבת, וועסטו עקספיריענסן טעם שבת באט דו גרייסט דיך גארנישט צו, וואט דו יו עקספעקט? יא ס'איז אזוי ווי איינער איינער גייט צו א סיגאר לאונדזש. ער האט קיינמאל נישט געסמאוקט א סיגאר, ער האט קיינמאל נישט געטרינקען קיין ברענדי אדער קיין וויסקי די טייערע, און ער גייט נאך זאגט גיב מיר די בעסט סיגאר, גיב מיך די בעסטע סיגאר, גיב מיך די בעסטע ברענדי, און יענער איז אים מסביר קוק אהער דו דארפסט איינטינקען, דארפסט נעמען די סיגאר, דו דארפסט עס איינטינקען אין די ברענדי, און נאכדעם דארפסטו עס לאזן ווייקן אביסל און נאכדעם צינדסטו עס אן, ביסט משוגע? איך וועל מאכן א דאס נאס און איך וועל עס נאכדעם רייכערן? לאמיך אפ! ער גייט ער צינדט אן די ציגאר און ער געט א מיט א שלעפ אריין און ער הייבט אן גיסן. האסט נישט האסט נישט אויסגעהערט די אינסטראקשענס. האסט נישט אויסגעהערט די אינסטראקשענס וואס איז דיין עקספעקטעישן? איטס סמאוק. ווער נעמט אריין סמאוק אין זיך און פילט גוט? די זעלבע זאך איז שבת. ווען מען פילט געפארסט צו זיין רואיג, ווען מען פילט געפארסט צו נעמען רעסט, קען דאס נישט זיין קיין רעסט, דאס איז געפארסט, דאס איז געצווינגען. ווען מען הייבט זיך אן צו קאנדישאנען אז אין סימפל טערמס, סימפל טערמס, קען מען האבן א טאג וואס איז סטרעס פרי, אין סימפל טערמס קען מען האבן א טאג וואס מען איז רואיג, נישט פארנומען מיט עולם הזה'דיגע זאכן, נישט פארנומען מיט. סטרעספול זאכן, צו איז עס בילס, צו איז עס סאושעל מידיע, צו איז עס די נייעס, צו איז עס די ווארס, צו איז עס ענערדזשי פרייסעס, די אלע זאכן וואס איז נארמאל, נארמאלע סטרעס. ס'דא טאג וואס מ'קען דאס עקספיריענסן, און מ'הייבט אן אריינצולייגן אין קאפ אז מ'קען עס עקספיריענסן. איך רעד נישט פון קיין רוחניות, איך רעד נישט פון מסיכות השבת, איך רעד נישט פון השבת נועם הנשמות, איך רעד נישט פון די אלע זאכן, איך רעד פון קוגל מיט יאפטשיק. טייפ עקספיריענס, פיזיקל גודנעס. מ'הייבט זיך אן אריינצולייגן אין קאפ אז די טאג איז אוועילעבל צו מיך, ס'איז פלעין אוועילעבל, פארוואס רידזשעקט איך עס אזוי? וועגן מיין טאטע האט מיך געהייסן צו טון אויף אזא וועג, וועגן מיין מלמד אין חדר האט מיך עס געהייסן טון אויף יענע וועג, פיין איך עס טון אויף מיין וועג. באט לעט מי עקספיריענס איט, איטס העיר פאר מי. לעט מי עקספיריענס איט. און איך וויש פאר עוועריבאדי וואס. וואטש די ווידיא זאל פלעין קענען עקספיריענסן א מאמענט פון רעסט, א מאמענט פון אפרו, א מאמענט פון עכטע מנוחה, אינערליכע מנוחה, אינערליכע שלום, אויף איין טאג א וואך. דאס איז גוט פאר די העלט, פיזיקעל העלט, און ס'איז גוט פאר די מענטל העלט, ס'איז גוט פאר די גייסט, ס'איז גוט פאר אלעס. און איטס פלעזשער, ס'איז עכטע פלעזשער. און ס'איז דא, נעם עס. סאו האמער א גוט שבת, ענדזשוי עס, טריי, און סי יו נעקסט טיים.